מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יומא דף ל' עמוד ב'. לאמיר נעמען דף ל' עמוד א' גאנץ אונטן ביי די גמרא. אבער לאמיר נעמען די גמרא מיט א קורצע הקדמה. האט מען געלערנט אין די משנה, אין אדם נכנס לעזרה לעבודה אפילו טהור עד שיתבול. אז דו ווילסט אריינגיין מאכן א עבודה זרה, זאלסטו וויסן, דו מוזט האבן א טבילה פאר דעם. און ווי רש י זאגט שוין, ס'מיינט נישט דווקא פארן עבודה, נאר סתם, דו ווילסט אריינגיין אין די עזרה, פאר דעם מוזטו גיין אין מקווה, דו מוזט דיך גיין טובל. און אויף דעם קומט די גמרא יעצט פרעגט די גמרא אזוי, שאל איז בן זומא, מען האט געפרעגט בן זומא, טבילה ז ל, למה? זיי מיך מסביר, וואס איז פשט פון דער טבילה? וואס די מקור פארוואס מוז איך האבן אזא טבילה? פאר איך קום אריין אין בית המקדש? פאר איך גיי אריין אין די עזרה? מוז איך זיך גיין טובל'ן? אויף דעם פרעגט דער טבילה ז ל למה? זיי מיר מסביר פארוואס. אמר להם זאגט ער צו זיי, איך העל דיר מסביר זיין, און איך העל דיר זאגן אזוי, ומה המשנה מקודש לקודש? מיינט דאך דער כהן גדול, וואס יום כיפור ער גייט פון די עזרה גייט ער אריין צו קדשי קדשים, און ממקום שאין איש כרת למקום שאין איש כרת, ער גייט פון א הייליגע פלאץ, ווי די עזרה, וואס אויב גייט ער דארטן און ער איז טמא, אוודאי באקומט ער כרת, ער גייט אריין צום קדשי קדשים, עט ער זיין טמא דארטן עט ער באקומען כרת, דאס הייסט ער גייט פון א מקום קדוש צו א מקום קדוש, טאן טבילה, אין די הלכה די כהן גדול מוז האבן א טבילה, פאר ער גייט אריין אין קדשי קדשים מוז ער זיך טובל'ן. איז אוודאי איך, איך פריוואטע מענטש, צו איך כהן העדיד, איך קום דא מאכן די עבודה, המשנה מכל לקודש, אז איך קום פון מיך אינדערהיים, און איך קום יעצט אריין אין די אזהרה, און ממקום שאין אנוש כרת, למקום שאנוש כרת, פון מיך אינדערהיים, וואס דארט קען איך זיין טמא ביז איבערמארגן, און איך קום אריין צו די אזהרה, וואס אויב קום איך אריין דארטן בטמא, באקום איך כרת, אינו דין שטעון טבילה? פארשטייסטו דען נישט אז מען דארף האבן א טבילה? מה דאך די כהן גדול, ער איז טהור, אויב ער גייט פון איין קדושה אריבער צום צווייטע קדושה מוז ער האבן א טבילה? איך, וואס איך בין בעצם בחזקת טהור, איך האלט אז איך בין טהור, אבער איך קום פון מיך אין שטוב, פון א פלאץ וואס איז נישט קיין קדושה, א פלאץ וואס דו באקומסט נישט קיין כרת אז דו ביסט טמא, און דו גייסט אריין אין די עזרה, אוודאי און אוודאי דארפסטו האבן א טבילה. און פאר דעם זאגט בן עזרא זאלסטו וויסן, די טבילה וואס דו דארפסט דא מאכן איז א דאורייתא, מדאורייתא מוזטו גיין האבן די טבילה, און איך לערן עס אויס בקל וחומר פונעם כהן גדול. רבי איד א אומר רבי איד זאגט ניין, סרח טבילה היא זי, דאס איז נישט קיין דאורייתא, דאס איז א דרבנן, ס'איז א סרח טבילה היא, ווי איך עלע מסביר זיין, כדי שיזכור טומאה ישנה שבידו ויפרוש. די טבילה איז בעצם נאר דא דיך צו דערמאנען. זאגט דער רבי איד אזוי, איך ווייס רבי לעבן, איך ווייס, ווען דו קומסט אריין די אזהרה, און דיין קאפ ווייסט אז איך בין טמא, פארוואס זאל איך זיין טמא? איך ווייס איך בין א תאוה'דיגע מענטש, און ס'זאג איך טראכט איך צו מיך, נאכאמאל א טבילה, וואס פעלט עס אויס, ניין איך בין טמא. זאגט דער רבי איד ניין, איך וויל זאלסט דיך גיין טובל'ן, ווייל די וועסט אריינגיין אין מקווה, עסט דיך איבערטראכטן איין מינוט, פארוואס דארף איך יעצט גיין אין מקווה, צו מאכן זיכער אז איך בין טאקע טהור? און עסט איבערטראכטן, און עסט כאפן איין מינוט, קען טאקע זיין אמאל, שוין א שטיק צייט צוריק, בין איך געווארן טמא, לאמיר זאגן טמא לשרץ, און איך האב מיך קיינמאל נישט מטהר געווען, און בעצם טאר איך נישט אריינגיין אין בית המקדש, בעצם קען איך נישט אריינגיין אין די עזרה יעצט. דאס הייסט מיט דעם וואס איך שיק דיך נאכמאל אריין אין מקווה יעצט, אפילו דו האלטסט דו ביסט טהור, עסט נאכמאל איבערטראכטן, נאכמאל מאכן דעם חשבון, בין איך טאקע טהור? און אויב כאפסטו איין מינוט ניין איך בין נישט טהור, איך בין טאקע א טמא, איך בין לאמיר זאגן א טמא לשרץ, עסטו זאגן אקעי איין מינוט, איך קען נישט אריינגיין בית המקדש יעצט, איך קען נישט אריינגיין אין די עזרה יעצט, ווייל איך מוז האבן הערב שמש הערשט. דאס הייסט זאגט רבי אידה די גאנצע זאך איז נאר א דרבנן, כדי זאלסט זיך נאכאמאל גייען איבערטראכטן ביסטו טאקע אין די מצב פון טהרה וואס דו האלטסט דו ביסט, אדער ניין אפשר נישט, ווי עפרוישט און דעמאלטס עסטו מוזן זאגן אקעי איך קען טאקע נישט אריינגיין, אנדערעס מאל עלעך צוריק קומען, אבער יעצט קען איך נישט אריינגיין. און אויף דעם פרעגט די גמרא יעצט במאי כמפלגה. פיין, כ'פארשטיי איינער האלט ס'איז דאורייתא, איך פארשטיי איינער האלט ס'איז א דרבנן, למעשה וואס איז זייער מחלוקת? כאפט זיך ערגעץ א חילוק? זאגט די גמרא יא, וכו' עבודה כמפלגה. די שאלה איז דא די עבודה וואס איך האב יא געטון. איך האב געמאכט די עבודה, איך בין דער כהן, איך קום אריין, איך מאך די עבודה, און קיין טבילה האב איך נישט געמאכט פאר איך בין אריינגעקומען אין די עזרה. וואס איז געשעהט יעצט? וואס איז יעצט מיט מיין עבודה וואס איך האב געטון? אויף דעם זאגט ער אזוי, לבן זומא מייחל עבודה, לפי בן זומא, וואס א דאורייתא, די תורה פארלאנגט די מקווה, די תורה פארלאנגט די טבילה, אויב אזוי זאלסטו וויסן, האסט נישט געהאט דעם טבילה, די עבודה וואס דו האסט דא געמאכט, דו האסט מחלל געווען די עבודה, די עבודה איז גארנישט ווערט. מה שאין כן לרבי הידא, לפי רבי הידא וואס האט געהאלטן די גאנצע זאך נאר דרבנן, אים צו דערמאנען, צו מאכן זיכער אז ער איז טאקע טהור, לא מייחל לעבודה, אז דער מענטש איז טאקע טהור, און ער טראכט זיך נאך אין ליב איך בין טאקע א טהור'דיגער מענטש, אבער קיין טבילה האב איך נישט געהאט דערפאר דעם, זאגט ער היות די גאנצע זאך איז נאר דרבנן, כדי צו דיך צו מאכן aware אפשר ביסטו יא א טמא צו נישט, די עבודה וואס דו האסט געטון איז א כשר'ע עבודה און האסט נישט מחלל געווען די עבודה. און אויף דעם פרעגט די גמרא אין מניד, אילו בן זומא מי מיכל, איז דאס טאקע אמת לפי בן זומא, אז איך האב יא געטון אן עבודה אנע גיין אין מקווה, האב איך מחיל געווען די עבודה און די גאנצע עבודה איז גארנישט ווערט, איז דאס טאקע אמת? והוא תעניא אונז האבן דאך געלערנט, איך וועל דיר ברענגען א ברייתא, די ברייתא זאגט אונז, כהן גדול שלא טבל, וואס געשעט יום כיפור, דער כהן גדול, קיין טבילה האט ער נישט געמאכט, ס'איז אים ארויס פון קאפ, וואס זאל נאר זיין געשען, קיין טבילה האט ער נישט געהאט יום כיפור. בלויז קידוש ביים בגד לבגד, און צו גיין ווען ער האט געמאכט קידוש ידיים ורגליים, ווען ער האט זיך געטוישט פון איין קלייד צום צווייטן, פון די בגדי זהב צו די בגדי לבן האט ער אויך נישט געהאט. ובין עבודה לעבודה, אין די צווישן עבודות האט ער אויך נישט געהאט דעם קידוש ידיים ורגליים. זאלסטו וויסן, עבודתו כשרה. הגם דו האסט נישט געהאט דעם טבילה, זאלסטו וויסן דיין עבודה איז כשר. און אויף דעם פרעגט די גמרא איין מינוט, מיין גאנצע לימוד צו זאגן אז איך כהן הדיוט צו איך ישראל פאר איך קום אריין אין די עזרה לערן איך דאך נאר פונעם כהן גדול, אזוי ווי ער מוז גיין אין מקווה מוז איך גיין אין מקווה, אבער איין מינוט, ער אז ער גייט נישט אין מקווה איז זיין עבודה א כשר'ע עבודה, אויב אזוי ווען איך גיי נישט אין מקווה, מאיכא טייסא מיין עבודה זאל יא זיין מחולל. די גאנצע לימוד פון מיך איז דאך נאר אויפן כהן גדול, אז ער מאכט די עבודה אן קיין טבילה איז א כשר'ע עבודה, איז פארוואס ווען איך קום און איך לערן מיך פונעם כהן גדול פארוואס מיין עבודה זאל נישט ארבעטן ווען איך בין נישט געווען אין מקווה? און פאר דעם טענה'ט די גמרא וואס דו ווילסט צו זאגן לפי בן עזאי די עבודה איז נישט קיין כשר'ע עבודה ס'איז מחולל, אויף דעם זאגט די גמרא ניין דאס קען נישט זיין. און די גמרא ענדיגט צו די ברייתא, און די ברייתא זאגט אונז, אחד כהן גדול, ואחד כהן הדיוט שלא קידש ידו ורגלו אויף שחרית, ועובד עבודה עבודתו פסילא. וואס יא? אז דו ביסט די כהן הדיוט, דו ביסט די כהן גדול, און די קידוש ידיים ורגליים ביים קוה, דאס האסטו נישט געמאכט אינדערפרי פאר דו האסט אנגעהויבן די ערשטע מאל מאכן א עבודה, דעמאלס זאלסטו וויסן איז עבודתו פסילא, מ'לערנט עס אויס פון א גזירה שוה חיכו חיכו. אבער דאס איז נאר די קידוש ידיים ורגליים, אבער א טבילה, אויף טבילה איז נישט געזאגט געווארן ביים כהן גדול אז אז אויב האט נישט דעם טבילה די עבודה איז נישט קיין עבודה. און אויב אזוי ווען איך, מיך פריוואטע מענטש, צו מיך כהן העדית וואס מיין גאנצע לעבן דיך נאר פונעם כהן גדול, אז ער זיין טבילה איז נישט מעכב, איז ביי מיך קען איך אויך נישט מעכב זיין, און אויב אזוי, די טבילה וואס איך האב דא נישט געהאט, זאל נישט שטערן די עבודה, און מיין עבודה זאל ווייטער זיין א כשר'ע עבודה. און פאר דעם זאגט די גמרא ביסטו גערעכט. צו זאגן די א חילוק צווישן בן עזר מיט רבי יהודה, בן זומא מיט רבי יהודה, איז ס'איז יא מחילה צו נישט, דאס קען נישט זיין די סיבה, דאס קען נישט זיין די חילוק, ווייל לכולי עלמא די עבודה וואס איך האב געטוהן, די עבודה איז א כשר עבודה. נאר וואס זאגט די גמרא אלא למאי קן בעשאי קן מפלגה, די שאלה איז פשוט, בין איך עובר אויף אן עשאי, אדער בין איך נישט עובר אויף אן עשאי? לבן זומא קוי בעשאי, לפי בן זומא וואס איך לערן עס אויס פונעם כהן, ווי ביים כהן גדול שטייט ורחץ במים את בשרו לבית שם, וויבאלד דער כהן האט אן עשאי דאס צו טון, און איך לערן מיך פונעם כהן, האב איך דעם זעלבן עשאי און איך מוז גיין אין מקווה פארדעם, ווייל די תורה לערנט עס מיך אויס און איך לערן עס פונעם כהן גדול, און אז איך האב עס נישט געטון, ביסטו עובר אויף אן עשאי, דאס איז עס. אבער צו זאגן דיין עבודה איז נישט קיין עבודה, אוודאי די עבודה איז א כשר'ע עבודה. רבי הידע, לפי רבי הידע, לא קוי בעשאי, קיין עשאי ביסט נישט עובר, ס'איז א דרבנן, רבנן פארלאנגען עס, אבער דו האסט עס נישט געמאכט, קיין עשאי ביסט נישט עובר, און דאס איז די חילוק צווישן זיי צוויי. פרעגט די גמרא יעצט ווייטער, אי מאיסלאי לרבי הידע האי סברא, איז דאס טאקע אמת אז רבי הידע האלט אז יעדער איינער וואס קומט אריין צו די אזהרה, מוז ער האבן א טבילה פארדעם, איז דאס טאקע אמת? וואו תנין צו האבן געלערנט, מצורו. דער מצורו וואס ער קומט זיך יעצט מטהר זיין, ער גייט זיין צרעת, ס'איז אוועק געגאנגען, ער קען יעצט אנהייבן זיך מטהר זיין, איז אויפן ערשטן טאג דארף ער האבן טבילה, אויפן זיבטן טאג דארף ער האבן נאכאמאל טבילה, און אויפן אכטן טאג דארף ער קומען צום בית המקדש, ער שטייט ביים שער ניקנור, ער לייגט אריין בוין יד אויפן בוין רגליו, און אזוי שפריצט מען אויף אים, און מיט דעם האט ער זיין גאנצע טהרה. יעצט די שאלה איז, אויפן אכטן טאג, ווען ער קומט יעצט דא צו די עזרה, וואס דארף מען טון מיט אים? זאגט די מעשה, זאלסטו וויסן בצורו טובל, ועומד בשערי קנאה, אויפן אכטן טאג דארף ער האבן נאכאמאל א טבילה, און דעמאלס קומט ער צו שערי קנאה און מען ענדיגט זיין טהרה. רבי איד אומר רבי איד זאגט ניין, איינער צריך טבילה, אויפן אכטן טאג נאכאמאל א טבילה, דאס דארף מען נישט מאכן, שכבר טבל מי בערב, ווייל נעכטן אויפן זיבטן טאג האט ער שוין געהאט זיין טבילה, איז יעצט נאכאמאל א טבילה, זאגט רבי איד דאס פעלט נישט אויס, אויפן אכטן טאג קומט צום בית המקדש, קומט צו די עזרה, און דארט וועט מען מאכן וואס מען דארף מאכן, און נאכדעם וועסטו האבן דיין טהרה. איז פרעגט די גמרא איצט, דו רבי יהודה ביסט געווען, אדער אונז האבן געוואלט זאגן בשם רבי יהודה, אז רבי יהודה זאגט יעדער איינער וואס קומט אריין די אזהרה מוז ער האבן א טבילה. לכאורה דא זעה איך רבי יהודה זאגט אונז, זאלסטו וויסן, דער מצורע וואס קומט אריין צו די אזהרה, כאטש ער קומט נישט אריין אינגאנצן אבער ער קומט צו די אזהרה, ער דארף נישט האבן נאכאמאל א טבילה. און אויף דעם פרעג איך פאר איין מינוט, ווי שטימט עס מיט רבי יהודה? אונז האבן געזאגט אז רבי יהודה זאגט, יעדער איינער וואס קומט צו די עזרה דארף האבן טבילה, און דא האב איך א מצורע וואס האט נישט קיין טבילה, און דאס איז אויך רבי יהודה. און דאס איז מיין קשיא, ווי אזוי קען דאס שטימען מיט רבי יהודה? וואס טוט זיך דא? און אויף דעם ענטפערט די גמרא, האי כדקתני טעמא, שכבר טב על מי בערב, דיין קשיא פארשטיי איך בכלל נישט זאגט די גמרא. די קשיא איז נישט קיין קשיא. רבי איד איז דאך קלאר מסביר פארוואס דארף די מצורע נישט האבן קיין טבילה, פארוואס שכבר טבל מי בערב. די גאנצע שיטה פון רבי איד איז דאך אז איך מוז האבן א טבילה כדי צו מאכן זיכער אז איך בין טאקע טהור, אז נישט אז איך האב עפעס פארגעסן עפעס א טומאה, ניין דו ביסט זיכער אז דו ביסט טמא. איז דער מצורע וואס איז געווען אויפן זיבטן טאג איז ער געווען אין מקווה, איז יעצט אויפן אכטן טאג איז ער דאך אוודאי טהור, איז פאר דעם זאגט רבי איד די זעלבע זאך ווי ער זאגט פריער, דו מוזט נישט האבן נאכאמאל א טבילה, ווייל וואס שכבר טבל מי בערב, אבער ווען נישט אז ער האט דער טבילה פונעם זיבטן טאג, אוודאי האלט רבי איד אויך אז ער מוז גיין נאכאמאל אויפן אכטן טאג, מוז ער גיין צו האבן א מקווה, און מוז ער האבן זיין טבילה, איז פאר דעם זאגט די גמרא דיין קשיא איז בכלל נישט קיין קשיא. דו האסט מיר געוואלט קומען פרעגן ווי קען זיין רבי די האלט ביי מסורה זי דארף נישט האבן קיין טבילה? די תרץ יא פשוט שכבר טבל מי בערב וויבאלד ער איז א פאל וואס איז געווען פונקט נעכטן האט ער שוין געהאט א טבילה זאגט רבי די פעלט נישט אויס נאכאמאל אבער סתם א נארמאלע מענטש אוואדע האט רבי די אויך געהאלטן דו קומסט אריין אין א אזורה מוזט דו האבן א טבילה. און דאס זאגט די גמרא, ההיא כדקתני טעמא, שקבעתו בעלמא בערב, דאס איז טאקע וואס די ברייתא זאגט. נאר פרעגט די גמרא יעצט ביי די קאורי לה מאי קאורי לה, דער וואס האט געפרעגט בכלל די קשיא, וואס האט ער געמיינט? כאילו וואס פרעגט ער אזא קשיא? בעצם די גאנצע קשיא הייבט זיך נישט אן, רבי איד רעדט זייער קלאר און ער זאגט שקבעתו בעלמא בערב, וואס האסטו בכלל, וואס איז געווען דיין הווא מינא דא צו פרעגן אויף רבי איד? אויף דעם זאגט די גמרא, משום דקבעו לממרא אחריתא. ווייל איך האב א צווייטע ברייתא, און יענע צווייטע ברייתא וואס איך גיי דיר שוין ברענגען, דאס שטימט נישט מיט די ברייתא וואס איך האב דיר יעצט געזאגט. מיט דעם וואס אונז האבן יעצט געזאגט אז מען צויי דארף נישט האבן א טבילה שכבר טבל מבעירב, אויף דעם וועל איך דיר ברענגען א צווייטע ברייתא וואס דאס שטימט נישט מיט דעם. זאגט ער אזוי, וואס איז די צווייטע ברייתא? עלעך צו זאגן אזוי, לשכת המצורעים, מיר ווייסן בית המקדש איז געווען א לשכת המצורעים, איז לאמיר גיין א שפאציר אז מען נעמט אריין אין בית המקדש, אז מען קומט אריין פונעם חצר קומט מען אריין דורך מזרח קומט מען אריין אין בית המקדש, קום איך אריין א גרויסע פלאץ וואס האט געהייסן עזרת נשים, דארט קען זיך יעדער איינער דרייען, יעדער מעג זיין דארטן, יעצט אויף יעדע פון די פיר זייטן פון עזרת נשים איז געווען דארטן א צימער, איינע פון די צימערן איז געווען לשכת המצורעים, און די שאלה איז יעצט, די לשכת המצורעים, וואס איז געווען לעבן די פופצן טרעפן וואס גייען ארויף צו די עזרה, זיי מיר מינוט מסביר פארוואס האט עס אזוי געהייסן? איך ווייס ס'איז געווען א מקווה אינעווייניג, אבער פארוואס ווערט עס אנגערופן לשכת המצורעים? און אויף דעם זאגט די ברייתא ששם מצורעים טובלין, זאגן רבנן, פשוט, די מצורעים זיי קומען דארט אויפן אכטן טאג, גייען זיי אריין אין יענע צימער, און זיי טובל'ן זיך דארטן, פאר דעם ווערט עס אנגערופן לשכת מצורעים. געוואלדיג. רבי דומה, קומט רבי יהודה און ער זאגט ניין, לא מצורעים בלבד אמרי, אלא כל אדם, די צימער איז נישט נאר געמאכט פאר די מצורעים זיי זאלן זיך קענען טובל'ן דארטן, נאר יעדער איינער קען זיך טובל'ן דארטן. לאמיר איבערהערן וואס רבי איד האט דא געזאגט, נישט נאר די מצורע טובל'ט זיך דארטן, נאר יעדער איינער טובל'ט זיך דארטן, דאס הייסט אבער די מצורע ער גייט זיך טובל'ן דארטן? איין מינוט, אונז האבן דאך יעצט געזאגט בשם רבי איד די ערשטע ברייתא אז די מצורע דארף נישט האבן קיין טבילה אויפן אכטן טאג, ווייל א טאג פארדעם האט ער שוין געהאט א טבילה, און דא האב איך א צווייטע ברייתא, און די צווייטע ברייתא זאגט מיר יא, זאלסטו וויסן דער צימער נישט נאר פאר די מצורע, יעדער איינער גייט זיך טובל'ן דארטן. הייב ניט, כ'האב געמיינט די מצוה טובל'ט זיך בכלל נישט. און דאס איז טאקע מיין קשיא, די צוויי בריית'עס צוזאמען, און פארדעם האב איך דיר דאס געברענגט, און דא וויל איך יעצט פארשטיין, רבי איד, איין מינוט, כ'האב איין ברייתא וואו דו זאגסט מיר די מצורע דארף נישט האבן קיין טבילה, כ'האב איין ברייתא וואס זאגט מיר נישט נאר די מצורע האט א טבילה, דאס הייסט די מצורע האט יא א טבילה, און אויף דעם פרעג איך דיר וואס טוט זיך דא? איז וויל די גמרא ענטפערן, לא קשיא, הוא דטובל, הוא דלא טובל. כ'וועל דיר פשוט ענטפערן, ס'ווענדט זיך דו זאלסט זיך שוין גע'טובל'ט אויפ'ן זיבטן טאג צו נישט. זייער פשוט. די ערשטע ברייתא וואס זאגט אונז אינו צריך טבילה, ווייל ער איז טאקע געווען אויפ'ן זיבטן טאג, פארדעם אויפ'ן אכטן טאג דארף עס נישט האבן נאכאמאל א טבילה, מה שאין כן די צווייטע ברייתא וואס זאגט אונז די מצורע דארף יא האבן א טבילה, רעדט זיך אויפן זיבטן טאג האט נישט געהאט קיין טבילה, פארדעם טאקע אויפן אכטן טאג גייט אריין אין יענע צימער און האט דארטן זיין לעצטע טבילה. און אויף דעם פרעגט די מראה דאס קען נישט זיין, ווייל אידער לא טובל הערב שמש בוי, פאר בכלל ער קען אריין גיין אין די אזהרה מוז ער דאך האבן הערב שמש, פארדעם נארמאל מאכט ער די טבילה אויפן זיבטן טאג, ער ווארט ביז די זון גייט אראפ, און אויפן אכטן טאג קומט ער נאכאמאל. יעצט די שאלה איז טאמער גייט ער נאר האבן זיין טבילה אויפן אכטן טאג אליינס, דאס הייסט ער האט פארגעסן אויפן זיבטן טאג, אז איך גיי יעצט אויפן אכטן טאג אין טבילה, איך גיי אין מקווה, וועל איך נאכאלץ נישט קענען יעצט אריינגיין אין א זרע, ווייל איך מידעך האבן הערב שמש, איז ווייטער די היינטע אכטע טאג אזויווי די זיבטע טאג, ווען עט זיין די אכטע טאג מארגן, איז ווייטער שטימט דאך ווייטער נישט די צוויי ברייתות, איז ווייטער וואס זאגסטו מיר אמאל דארף איך יא אמאל דארף איך נישט קיין טבילה. דעם וואס דו ווילסט מיר יעצט זאגן אז נעכטן האט ער זיך נישט גע'טובל'ט, דאס איז נישט קיין עצה, ווייל טאמער נישט וואלט ער געדארפט האבן הערב שמש. אויף דעם זאגט די גמרא ווייסטו וואס, ביסטו גערעכט. אילו לאמיר פרובירן אזוי, אידי ואידי דטובל, אוודאי ביידע ברייתות רעדן זיך, ער האט זיך שוין געהאט גע'טובל'ט, נעכטן האט ער געהאט זיין טבילה. איי העסטו מיר פרעגן פארוואס זאגט איין ברייתא אז אויפן אכטן טאג איז נישט דא קיין טבילה פאר מצורע, און אין א צווייטע ברייתא זאגט מען ס'איז יא דא א טבילה פאר מצורע, נעמעך צו זאגן אזוי, הוא דאסך דאתאי, הוא דלא יאסך דאתאי. די ברייתא וואס זאגט אונז אינו צריך טבילה, רעדט זיך אז איך האב נישט מסיח דעת געווען. ער האט געוואוסט נעכטן איז געווען אין מקווה, ער ווייסט מארגן דארף אריינגיין די אזהרה, לייגט ער צו קאפ און ער ווייסט איך גיי אכטונג געבן יעדע שריט און טריט חס ושלום איך זאלל נישט ווערן טמא. פארדעם זאגט רבי יהודה אינו צריך טבילה, שכבר טבל מאתמול. מה שאין כן די צווייטע ברייתא וואס זאגט אונז די מצורע האט יא א טבילה וואס ער דארף מאכן, דאס רעדט זיך ער האט זיך מסיח דעת געווען, פארדעם זאגט מען אים דו האסט זיך מסיח דעת געווען? אקעי איין מינוט, פאר דו קומסט אריין דא צו די אזהרה, כ'בעט דיך גיי אריין אין טבילה, גיי אין לשכת המצורעין און גיי דיך טובל'ן דארטן. אויף דעם פרעגט מודז דאס איז אויך נישט קיין גוטן תירוץ, ווייל אידא אסך דאתי הזו א שלישי ושביעי בוי. די מינוט וואס איך ווייס יענער האט זיך מסיח דעת געווען, ער האט נישט אכט געגעבן פאר א שטיק צייט, און פאר דעם וואס מען שיקט נאכאמאל אויפן אכטן טאג צו מקווה, זאג איך דיר ניין ניין ניין, שיקן אין מקווה דאס נישט גענוג, אזא מענטש דארף האבן פרא אדימו נאכאמאל. די מקווה העט ער גארנישט אויפטון, ער מוז האבן פרה אדומה, קען זיין מ'איז געווארן טמא פון א טמא מת, דו האסט דאך נישט אכטונג געגעבן, איז פון דעם ווייטער קען נישט זיין די צווייטע ברייתא וויל רעדן פון אזא סארט פאל, איז אויב אזוי קום איך ווייטער דא, כ'האב צוויי ברייתות, א סתירה איינס מיטן צווייטן, וואס טו איך דא? ווי ווייס איך אז מ'דארף האבן טאקע טבילה? ווי ווייס איך אז איך דארף האבן פרה אדומה? דאמר רב דאס טורי באר מסאן אמר רבי יוחנן, הסח הדעת, האט דאס געהאט הסח הדעת, צריך שלישי ושביעי. דארף איך האבן שלישי ושביעי, און די גאנצע טבילה וואס דו וועסט מאכן אויף נאכטן טאג האסטו גארנישט אויפטון דערמיט. אויב אזוי קום איך צוריק צו מיין ערשטע קשיא, איך האב דא צוויי בריית'ס, איין ברייתא זאגט מיר אז מצורע דארף נישט זיך טובל'ן, די אנדערע זאגט מיר דאס מצורע האט יא טבילה, און איך פרעג דיך מהאי האי וואס טוט זיך דא? פאר דעם זאגט די גמרא ווייסט וואס לאמיר פרובירן א צווייטע זאך אלא אידי ואידי דלא יסיח דעתו אוואדע מוז דא זאגן אז וואס ער האט זיך נישט מסיח דעת געווען ער ווייסט צו מארגענס דארף ער גיין צו די אזהרה ער גיבט אכטונג אויף שריטן טריט ער זאל נישט ווערן טמא נאר וואס הוא דטובל על דעת ביאת מקדש הוא דלא טובל על דעת ביאת מקדש זאגט ער זאלסטו וויסן אזוי, איך וועל דיר מחדש זיין א דין, אפילו ווען איך גיי אין מקווה, ביים מקווה מוז איך אינזין האבן אז איך גיי נישט סתם דא אין מקווה, און גראדע אה, ווייסט וואס איך בין געווען אין מקווה, לאמיר דאס נוצן אויף אריינצוגיין אין די אזהרה, דאס גייט נישט. ווען איך גיי אריין אין מקווה, מוז איך אריינגיין אין מקווה על דעת פארוואס אז איך גיי אריין אין די אזהרה יעצט. און פאר דעם זאגט ער, היות דא רעדט זיך אין א פאל וואס ער איז אריין געגאנגען אין מקווה אנע האבן דעם דעת אז ער גייט אריין אין מקווה, פאר דעם זאגט רבי איד אין די צווייטע פאל זאלסטו וויסן ער דארף גיין נאכאמאל אין מקווה. איז לאמערס אדורך גיין. די ערשטע פאל רעדט זיך, איינער צריך טבילה ווייל אויפן זיבטן טאג האט ער אינזין געהאט, איך גיי דא מאכן א טבילה לשם מיין צרעת, פלאס אויכעט ווייל מארגן גיי איך אריין גיין אין די אזהרה, איך האב אינזין דעם אריין גיין אין די אזהרה, פאר דעם זאגט רבי יהודה, איינער צורך טבילה, שכבר טבל מערב. מה שאין כן די צווייטע ברייתא וואס זאגט אונז, ניין ניין ניין, די מצורע דארפסטו האבן נאכמאל א טבילה, רעדט זיך אז אויפן זיבטן טאג האט ער נאר אינזין געהאט די טבילה לשם מצורע, די טבילה לשם אריינגיין אין די אזהרה, פון דעם האט ער בכלל נישט געטראכט. פאר דעם זאגט רבי יהודה, רבי איד, גיי נאכמאל אריין אין מקווה, גיי אין לשכת מצורעין, און גיי דיך טובל'ן דארטן. קומט די גמרא יעצט מיט נאך א תירוץ און זאגט די גמרא ווי בא יסיים די וויסט העל איך דיר געבן נאך א תירוץ תנא לא יאמר צרעין אמרי אלא כל אדם א פשוטע זאך מען דארף ארויסנעמען איין ווארט פון די צווייטע ברייתא אוואדי רבי אידה האלט ס'נישט דא א קיין טבילה פאר מצורע און לאמיר אנקוקן די ווערט פון רבי אידה לא יאמר צרעין אמרי אלא כל אדם רבי אידא טענה'ט צו רבנן, די פלאץ, יענע צימער האט מען נישט גענוצט פאר מצורעים, ווייל מצורעים דארפן נישט האבן קיין טבילה, ווייל זיי האבן זיך שוין פארנעכטן געטובל'ט, זיי זענען אקעי. לא מצורין אמרי, נאר וואס, יענע צימער איז געווען אלא לכל אדם פאר יעדעם איינעם. פאר דעם האלט רבי אידא ווייטער אין ביידע ברייתות, די מצורעים דארפן נישט האבן קיין טבילה, אז זיי דארפן נישט האבן קיין טבילה, איך האב אויסגענומען די ווארט בלבד, בין איך אקעי יעצט. פיין, זאגט מיר רבי איד אין ביידע ברייתות, רבי מצורע, קיין טבילה דארפסט דו נישט האבן אויפן אכטן טאג, שכבר טבל מאתמול, מעריב, איך ווייס דו ביסט אקעי, איך ווייס דו האסט נישט קיין טומאה אויף דיך, פארדעם קענסטו אריין גיין אין עזרה, קענסט גיין דארט און שטיין ביים שער ניקנור, און אלעס איז אקעי. רבינו אמר, רבינו קומט מיט א דריטן תירוץ און ער זאגט, רבי אידא לדבריהם דרבנן כאמרי, רבי אידא רעדט דא בשם רבנן, און ער זאגט אזוי, לדידי מצורע אין צריך טבילה, איך רבי אידא האלט, אזוי ווי איך האב שוין פריער געזאגט אין די ערשטע ברייתא, נישט דא אזא מושג אז מצורע דארף האבן נאכאמאל א טבילה, ער דארף נישט האבן קיין צוויי טבילות, די טבילה פון יום שביעי דאס איז גענוג פארן אכטן טאג אויכעט. נאר וואס, איך רעד צו ענק, לדדכי לפי ענק, זאג איך ענק, אודי לי, זאץ ל אודי לי איזי מיעס, זייטס מיר כאטשיג מודה, דלא מצרים בלבד אמרי, אלא כל אדם. רבי איהודה רעדט לדברי רבנן, און ער זאגט אזוי, לפי ענק רבנן, דיר זיי מיר מודה, פארוואס זאגסטו יענע צומען נאר געווען די מצריים, נאר זיי האבן זיך געדארפט טובל'ן, אבער כל אדם האט זיך נישט געדארפט טובל'ן, יעדע איד האט זיך געדארפט טובל'ן? איך האלט, נאר יעדע איד האט זיך געדארפט טובל'ן. דער מצורע דארף זיך נישט טובל'ן, ווייל ער האט שוין געהאט זיין טבילה יום שביעי. אבער לפי ענק אבנן, וואס ענק האלטן דאך די לשכת מצורעים איז געמאכט געווארן ששה מצורעים טובל'ן. פרעג איך דיר, וואס הייסט ששה מצורעים טובל'ן? ס'נישט נאר דער מצורע טובל'ט זיך דארטן, א יעדע ישראל גייט זיך טובל'ן דארטן. א יעדער דארף זיך טובל'ן. זייטס מודה צו מיר כאטשיג אויף דעם חלק. איך? איך בין מסכים אויף ווי יעדע איד דארף זיך טובל'ן, אבער די מצורע איז נישט דא אזא מושג, קיינמאל נישט. און פארדעם וויבאלד ער רעדט נאר דא, ער רעדט אן ביהאלף אוו רבנן, לדידכי אודי לי אז לא מצורין בלבד דאמרי אלא כל אדם, האב איך ווייטער נישט קיין סתירה דא צווישן רבי איד מיט רבי הידא, און רבי הידא האלט ווייטער זיין שיטה. איז ורבנן, וואס האלט למעשה רבנן, וואס ענטפערן זיי צוריק? זאגן זיי אזוי, מצורע דאיש בתימא. זאגן זיי צוריק, ניין, זאלסטו וויסן, מיר האלטן אנדערש ווי דיר רבי הידער. דער מצורע, ער וועט דארף האבן אויפן אכטן טאג מוז ער האבן א טבילה. וועסטו פרעגן פארוואס? איך טו זאגן פארוואס. וויבאלד ער איז דאעש ב טמא. ביז יעצט האט ער געוואוסט ער איז א טמא'נער מענטש. איז אפילו ער האט געהאט א טבילה אויפן זיבטן טאג, אבער די ווילאנג ער איז געווען טמא האט ער נישט אכטונג געגעבן. עס הייסט ער האט זיך געדרייעט צווישן טמא. טמא איז נישט געווען קיין פרעמדע זאך ביי אים. נאר וואס, יעצט איז ער געגאנגען אויפן זיבטן טאג אין מקווה, אבער זיין געוואוינהייט איז ווייטער נישט אכטונג צו געבן צו טמא. וואס פאר דעם האב איך מורא קומט אן אויפן אכטן טאג, ער וויל זי יעצט גיין צו שער ניקנור, האב איך מורא איין מינוט אפשר איז דא עפעס געשען אינמיטן, ווייל ער איז דאעש בטומאה ער איז דא צוגעוואוינט מיט טומאה, זאג איך מיר רבי איד גיי נאכאמאל גיי דיך טובל'ן, אבער די גאנצע זאך איז נישט, וויבאלד, דאס הייסט די גאנצע זאך איז געמאכט געווארן פשוט וויבאלד ער איז דאעש בטומאה, אבער כל אדם זאגט רבנן לא דאעש בטומאה, א נארמאלע מענטש ער איז נישט דאעש בטומאה ער דרייט זיך נישט צווישן טומאה, גענוי ווי אזוי אז ער האט א חזקה אז ער איז טהור, פיין מיט דעם איז אקעי, דארף ער נישט נאכאמאל גיין. קומט אויס אז אונז האבן דא בעצם א פרישע שיטה. און לאמיר דא קוקן אביסל איבערבליק פון אלע שיטות. לכתחילה האט מען געהאט בן זומא מיט רבי הידא, וואס זיי האבן געהאט א מחלוקת ביי כל ישראל, מוז ער גיין אין מקווה מוז ער נישט גיין אין מקווה? האבן ביידע געהאלטן יא דו מוזט גיין אין מקווה, די שאלה איז נאר געווען וואס איז די סיבה פארוואס איך מוז גיין אין מקווה, מוז איך גיין ווייל עס איז א דערייסער אזוי בנז האבן געהאלטן, אדער רבי איד זאגט ניין די גאנצע וואלט נישט געווען קיין דערייסער געווען א דרבנן אלס רח ת מאכן זיכער דו ביסט אקעי. יעצט אבער קומט נאכדעם א פרישע שיטה די רבנים וואס האט עס צוריק געענטפערט צו רבי הידע און זיי זאגן ניין מיר האלטן נאר די מצורע דארף האבן א טבילה אבער מה שאין כן די אנדערע די כל ישראל זיי דארפן נישט האבן קיין טבילה ווייל ער דרייט זיך נישט צווישן טומאה איז אז ער ווייסט אז ער איז טהור פיין איך גלייב אים מיט דעם איז ער גענוג און ער איז אקעי קומט אויס זיי האבן געהאלטן נאר די מצורע מוז האבן א טבילה מה שאין כן א נארמאלע ישראל האבן זיי געהאלטן לכאורה ניין אז ער דארף נישט האבן קיין טבילה ער איז אקעי אן קיין טבילה. און מיט דעם ענדיגט די גמרא צו אמר לה אביי לרבי יוסף זאגט אביי צו רבי יוסף ניימר רבנן די פליגי עלי דרבי הידא כבן זומא סבירא ליהי איך וויל דיך איין זאך דא מברר זיין לאמיר צוריק גיין צו גאנצן אנהייב זאגט אביי צו רבי יוסף די רבנן וואס האבן זיך געקריגט אויף רבי הידא דאס הייסט אונז האבן געהאט א שאלה מצורע ווען ער קומט אויפן אכטן טאג דארף ער זיך גיין נאכאמאל טובל'ן אויפן אכטן טאג צו נישט? האט די רבנן געזאגט יא זאלסטו וויסן מצורו טובל ועומד בשער ניקנור, ערשט דארף ער גיין אין מקווה און דעמאלס גייט צו שער ניקנור, אויף דעם פרעגט רבי יוסף פרעגט א בית רבי יוסף ניימר רבנן דפליגי עלי דרבי הידע כ ב ניימר רבנן דפליגי עלי דרבי הידע די רבנן וואס קריגן זיך אין די ערשטע ברייתא דא אויף רבי הידע וואס איז זייערע שיטה למעשה? וואס האלטן זיי? זיי רעדן דא לגבי מצורע. וואס האט ער האלטן לגבי יעדעם איינעם? לגבי סתם א איסור? האלט ער בעצם כמזוה מסבירה ליהי? בעצם האלט ער זאלסטו וויסן א יעדע איינער מוז האבן א טבילה, צו דו ביסט א בר מצורע, צו דו ביסט א נארמאלע איד, סתם א איסור וואס קומט אריין די אזהרה, צו ביסט א כהן העד וואס מאכט א אזהרה, מאכט א עבודה, יעדע איינער מוז האבן א טבילה. נארוואס, פארוואס זאגן דא רבנן על מצורע ער מוז האבן א טבילה? די תירוץ איז, וויבאלד והי' דקתא דמצורעת לויט די אחר כוחא דרבי י ד, צו ווייזן אז זיי קריגן זיך מיט רבי י ד. רבי י ד האט געהאלטן, אפילו א מצורע וואס ער בעצם דרייט זיך צווישן טומאה, זאגט ניין ער דארף נישט האבן קיין טבילה, שכבר טבל מאתמול, קומען רבנים זאגן ניין מיר האלטן נישט אזוי. אבער בעצם ווען זיי קריגן זיך, קריגן זיי זיך נישט דווקא אויף מצורע, בעצם קריגן זיי זיך אויף אלעס, ווייל זיי האלטן ווי בן זומא אז יעדע איינער מוז האבן א טבילה, איי פארוואס רעבן זיי, פארוואס פארוואס כאפט מען זאגן מצורע טובל, די מצורע איז נישט ווייל נאר מצורע דארף האבן א טבילה, בעצם דארף יעדער איינעם האבן א טבילה, ווייל איך האלט עס ווי בן זומא. נאך רעדט די ווארט מצורע ארויסצוברענגען די כח פון רבי אידה אויף ווי ווייט רבי אידה האלט אז מען דארף נישט האבן קיין טבילה אפילו בעצם עס דארשט בטומאה, ער דארף נישט האבן קיין טומאה. איז דאס פשט אין רבנן? אוי דילמא שאני מצורע די דייש בטומאה. אדער ניין? קען זיין בעצם האלט רבנן דא, זאלסטו וויסן מען דארף נישט האבן קיין טבילה, יעדער איינער וואס גייט אריין די עזרה, ער ווייסט ער איז טהור, קען אריין גיין די עזרה. נאר ווער דארף יא האבן א טבילה? די מצורע. ווייל ער איז דייש בטומאה, ער דרייט זיך צווישן טומאה. אבער א נארמאלע איד, ער דארף נישט האבן. איז מיין שאלה דא שיטת רבנן, האלטן זיי ווי בן זומא, בעצם דארף יעדער האבן א טבילה, נאר ער רעדט פון מצורע, ארויסצוברענגען די פוינט און די כח פון רבי יהודה, אדער ניין בעצם האלט ער נאר אויף אזוי ווייט אז די מצורע דארף האבן א טבילה, אבער יעדער ישראל, יעדער כהן הדיוט, דארף נישט האבן קיין טבילה, דאס הייסט ער האלט נישט בעצם ווי בן זומא, וואס איז זיין שיטה? און האט אים געזאגט, שאני מצורע דדעיש בטומאה, זאלסטו וויסן, שיטת רבנן איז נישט ווי בן זומא, בן זומא האלט יעדער איינער דארף האבן א טבילה, שיטת רבנן נישט אזוי, שיטת רבנן האלט בעצם נאר דער מצורע דארף האבן א טבילה, דו ווייסט פארוואס? ווייל ער איז דעיש בטומאה, ער דרייט זיך צווישן טומאה. היות ס'איז דא עסקן טעמע דארף ער האבן א טבילה, אבער סתם אזוי יעדעם איינעם? ניין דארף ער נישט האבן קיין טבילה, האלט ער נישט פון בן זומא, קומט דא אויס מיט א דריטע שיטה.